لەم وانەیدا ئەوەی کە ئێمە بەکار دەهێنین لەو فلتەرەکەی کامرە ڕۆ فلتەرە کە خۆی فۆتۆشۆپ وازەمرد ئەگەر هەڵم نەکرد لە تۆزار عبدە بەرەو سەرەوە خۆی فۆتۆشۆپ تێدایتی و ینی زۆر زۆر باشتر زۆربەی فلتەرەکان کە بەکاری دەهێنی بۆم ناجای پێشەوەی بچینە سەر فلتەر دروستکردن لێ دەتوانین خۆت فلتەر دروستکەی و خۆشت لۆ خۆت سەیڤی کەی و دوای بتوانی بەکاری بینە بۆ نمە گلە فلتەرانەی کە دەتوانی مەسەن هەیە ناو فۆتۆ شۆبی یان ناو بەرنامەکەی هەچەند فلتەرێکە مەسەن کریەیتڤی تان هایسا و مەسە بۆن ئۆیان زۆر جوانە ئەوەیانە توانین دروستیان بکەیت ئەگەر فلتەرات زۆر زۆرن ئەڵام لێرە خۆمان هەوڵدەین دانەیەکی جوان دروست بکەین کە خۆمان ئێستاومان دروست کردووە با دانەیەکی تر دروست کەین پێش هەموو شتێ چینە سەر دارە ئاسایەک چینە بەشی فلتەر کامێرە ئەو یەکەم شت کە باسی بکەین تەمپرێچەر تینتە تەمپرێچەر واتە مەسەلەن دەبینین پلەی گەرمامان ئەگەر نزم بی دەبینین مەیلە و ئاسمان مەیلە و شینە ئەگەر بەرز بی مەیلە و ئاسمان زەردە تەمان بەپێی ئەو وێنەیە بی تەمان حسابی وێنەش دەکەین بەپێی ئەوەی خودی خۆت دەتەوێت ئەتان ئێستا وێنەکە بکەین بە مەیلە و شین بەڵام لێرە وێنەکە ئەگەر دیقەت بین وێنەکە لەلایەنی زەردەوە جوانترە ئەگەر دیقەت بین لایەنی زەردەوە زۆر زۆر جوانترە بەڵام توانین بە لایەنی شینەوەش هەڵبژێرین بەڵام بە پێی ئەو ئاسمانەی کە ئەو ڕووناکەکە هەیە زەردەکە هەڵبژێری زۆر زۆر باشترە دوای ئەوە تینتەکەی تۆزێک ڕەنگەکەی زەقتر دەکات و جوانتری دەکە هەر هەمان پلە سی دو پلە سی دو پوینت ئەکسپۆژە توانین بە ئۆتۆ بیدێ خۆی ئۆتۆماتیشی دەیداتێ بەڵام ئێمە خۆمان دەێت ئەکسپۆژ واتە ینی ڕادێ ڕووناکی ئەو وێنەیە ئەگەر تەمەشایش بکەن توانی وێنەکە زۆر زۆر مەسەلەن سەتا ئۆ پۆین فایڤ وێنەکە زۆر ڕووناک دەبێت کە دەبینن جیاوازەکە لەگەر وێنەکەی زۆر زۆرە دوای ئەوە هایلایت ئەزام کۆنسراک و هایلایت زۆر پێویست ناکە بەڵام هەوڵ دەین ئەو بە شانێکە وێنەکە زۆر کوالەتی بەرز نییە بەڵام باش بوێنەکە وێنێکی وام دەست نەکەوت کە کوالەتی باش بی ئەها دەبینی هەلتەکان تۆزێک کەمی دەکە شادە و ئەو بەشانەی کە دەبینین ئیستا تاریکە ئەها ئیستا دەبینین ئەو بەشانەی تاریکە لێرە دەتوانین ئەو بەشانە تۆزەک ڕوناکتر بکەینەوە یان زۆر نا یان دەتوانین تاریکتری بکەیەوە بەڵ دەیخۆت لێرانە وایت لە لێڤڵی یەک ئەو شتانەمان باس کرد بەڵام لێرە چۆنی دەستکارکردنی وێنەیەک دەکەین ینی بەگشتی هەموو وێنێک دەتوانین بە خۆ دەستکاری کە پێی خواستی خۆت

لە بەشی پرۆگرامەلادی ئەگە تەمەشایەکەی جیاوازێکی یەکجار زۆری هەیە یانێ دەبینین جوانترێکە وە کوالەتی وێنەکە بە هیچ شێوەیەک ناگۆڕێت ئەی تێک ناچی چکە کامێرە ڕۆوا دروستکراوە کوالەتی ڕسم تێک نادە لە کاتی هەر فلتەرێک لێدان بەڵام ئەگەر ئەو ڕسمێکە دەگری بە ڕۆبی ئەتوان ئەنی کوالەتەکەی زۆر زۆر باشترێکە چونکە ئێستا لە گۆگل هیناومە تەنها لە تێستێکە

بەشەکانی خوارەوە یان ئەی دەتوانی زیادی کەی کەمی کەی جا لێرە تۆ کارێک تاریشی دەکەی لە خوارێ تاریکە لۆ سەرەوە ڕووناکترێکە ئێستاوان جوانترە ئەنبستان سەر لینیەر زۆر جوانە بەس میدیەم زۆر زۆر ئاسایی جوانترە دوای ئەوە دێنە سەر شارپین لێرە وێنەکە یانی دەتوانین تۆزەک واز دێن وازەتر دەبی ئەگە تەمەشای ئەماوتی بکەینەوە دەبینی کەمی کەمەوە جیاوازەکەی دەبینین ئەها لێرە بەپی دڵی خۆ دەتەوێت تا چەند وێنەکەت وازاتر بێت تۆزە ینی شتەکان زاقتر بکەینەوە لێر توان دیتیال و شتەکانی بدێ بەڵام لێ دەتوانانی مەسن ئەماونتەکەی بیزبی سەر و زیادە و لێرە دیتالەکەی زۆر نەبی دوسیەکەشی

بۆ ڕەنگاینەر زۆر نێزیکن دەستکاریان دەکەن دەتوانی لە هەر زەردی بهێنیەوە دەتوانی لێرە ئەویش بە هەمان شێوەن هەمان شتن لێرە هایلایتە هیوە ئەوانە دەستکاری ناکەی لێرە دەتوانیت ئەو وێنەی هەتا ینی ئەو ئیفێکتی هەتا سیڤکەی دەنووسین چی مثلەن بەنای خۆت دەکەی کارۆخ کارۆخ چوو تۆ بۆی دروست دەکەی چ لە نیو گروپی لە پریسێتینا لە نیو گروپی گروپەکەش بەناوی چی بدەنووسین چ پرۆدەکشن ئەم دەنووسین ئیفێکت ئیفێکت چ لاند لاندس کەیپ دەبی فەکتەکان لە خۆت جیاکەوە ئەو بەشانێکە هەمووی ئیش لەسەر کردووە توانی ئەون و ئۆفیان کە ئێستا ئۆکەی داگرم بە ok دەبینین جیاوازیەکە زۆر زۆرە ئێستا وێنەیەکی تر دێنم بە هەمان شێوە وێنەیەک بی کوالیتی تۆزێک باش بی وەبی جیاوازەکەی ببینین هەنێک بێت تاڕادێک لەوە نێزیک بی ئەو تا ئەوێنەیان سیف سیف ئەس

دەک وێنەی تێدایە تەبان دەک وێنەیەک بێ تۆزێک لەوێ نێزیک بەبی وێنەیەکی جوان هەڵبژێرین ئێستا ئەویان ئەوێنیان زۆر زۆر باشە هەز دەکەم نێزێکتر لەویش تاڕادێک دە کوالێتیشی زۆر بەرز نییە چینە بەشی فلچەر کامێرا ڕۆ دەچینە بەشی کەستەم چینەوە ئەگەر تەمەشاکی زۆر زۆر ڕووناکە ئەتوانین لێرەیەکە هەڵی دەبژێری تۆزێک ئێکسپۆژەکەی کەم کەیوە وە لەگەر شارپینەکەی وە لەگەڵ چی دەکەین لینیەر لێرە شتێکی تریشمان زیاد دایتێ ڤایبریشن لەگەڵ تینمان زۆر دایێت چکە دەتوانین لێرە تینەکەی بگۆڕی وێنەکە جوانترە گە تەمەشەی وێنەکەی ئاسلەکەی بکەین نە ئەوە هەم نیە ئەبینین تۆزێک رەنگەکان زەقترە ئەوە جوانتریشە ئەگە تەمەشاکەی ئەم دەبین هەندێک شوێن هەیە زۆر زۆرە شتەکانی دەگەڕینەوە دواوە چینە بەشی فرتر کامرە ڕۆ تاوان ئیدەکان دەبی خۆت بە پێ ئەوی خۆت دەتەوێ چینەوە بەشی فرچەر چینەوە بەشی کەستمەکان ڤایبرێشنی کەم کەینەوە هایلایت شادۆی کەم کەینەوە بی زۆر ڕوناک نەبی بە شانە وە هایلایتی تۆزێک زیاد دەکەی ئەگەر تەمەشاکەی هایلایتی تۆزێک زیاد دەکەی یانیش توانین کەمی کەیەوە بەڵام کەمی کەی زۆر زاق دەک وێنەکە شارپین کەمی دەکەیەوە و کامە بەشیش بوو لێرە ئەوەیش کەم دەکەیەوە. ئەگەر تەمەشا کەی ڕونەکە تۆزێک جوانتر دەبی تاڕادەیەک باشتر دەبی وە توانی ئەو ویستە جارێککە لەسەر وێنەیەچکە تاقی کەیتەوە بۆ ناو وێنێش تاقی دەکەینەوە بۆی چەند وێنەیەکی زیاد یعنی لە چەند وێنەیەک زیاتر بەکاربین بۆ کامرا ڕۆ فلتەر ئەچینەوە کەستەم ئەگەر تەماشاکەین زۆر زۆر جوانتر ینی بەس چێن دەکشتی بەش هەندێک شتی زیادە تو توانین دوای ینی لە کاتە ئیدەکەیە ڕەنجی زەردەکەی تۆزە کەمتر کەیتەوە ڤایبرێسەکەی کەمتر کەیتر شتەکە زۆر زۆر دەگۆڕێ ها شتەکان زەقتر دەبنەوە ئەگە تەمەشایش بکەین زۆر زۆر تاریک دەبی تۆ ڕناچی دەکەی هەنیشتەکان زیاد لەمە دێن وانەیشم باس کرد چونکە لە وانەی ڕە داهاتوودا وانەیەکی گرنگترمان هەیە لەوەی بۆیە ئەو بەشەم باس کرد زووتر و هیوادارم ئەم وانەی سودێکی بێگان دەبێ کارۆختان لەگەڵا بوو خواتان لەگەڵ